Croeso i Blwyddyn 11 Uned 4 dwy radd sylfaen, adweithiau cemegol ac egni. Dylen ni dechrau gan diffinio adwaith cemegol. Dyma adwaith lle mae'r strwythur aioneg neu foleciwlaidd yn cael ei aildrefnu. Mae yna dau air o terminoleg sydd angen arnon ni, exothermig ag endothermig. Mewn adwaith ecsothermig, mae egni yn cael ei rhoi mas. Meddyliwch am y gair exit. Meddyliwch am person yn rhoi egni mas o'i lygaid fel archarwr uh, tuag at thermomedr. Bydd y tymheredd ar y thermomedr yn mynd lân, oherwydd mae egni yn mynd mas o'r adwaith. Ar gyfer adwaith endothermig, mae egni'n mynd mewn. Meddyliwch am y gair entrance. Y tro yma mae'n archarwr yn amsugno egni mewn oddi wrth y thermomedr, felly mae'r tymheredd yn mynd lawr. Mae rhaid ni gallu llunio diagramau egni. Mae'r rhain yn dangos egni gwres ar yr echelin Y a llwybr yr adwaith ar yr echelin X. Ar gyfer adwaith ecsothermig, mae gan yr adweithyddion mwy o egni na'r cynhyrchion oherwydd mae egni wedi cael ei colli i'r amgylchedd. Mae'r llinell mewn gwyrdd yn dangos newidiadau mewn egni wrth i'r adwaith parhau. Y gwahaniaeth mewn egni rhwng yr adweithyddion a'r cynhyrchion yw'r egni sy'n cael ei ryddhau yn ystod yr adwaith, ac mae'n cael ei ddangos yn y llinell glas fan hyn. Yr isafswm o egni sydd angen i adwaith ddigwydd yw'r egni actifadu. Mae hwn yn cael ei dangos ar y graff fel llinell rhwng lefel yr adweithyddion a brig y graff. Mewn adwaith endothermig, mae gan y cynhyrchion mwy o egni na'r adweithyddion oherwydd maen nhw wedi cymryd yr egni yna o'r amgylchedd. Mae'r newidiadau mewn egni yn cael eu dangos gan y llinell gwyrdd. Eto, mae'r newid mewn egni yn y gwahaniaeth rhwng lefel yr adweithyddion a'r cynhyrchion, ac mae'n cael ei dangos gan y llinell sydd mewn glas fan hyn. Mae'r egni actifadu yn llinell o lefel yr adweithyddion i brig y graff. Eto, yr egni actifadu yw'r isafswm yr egni sydd ei angen er mwyn i adwaith ddigwydd. Mae'n bosib cyfrifo faint o egni bydd yn cael ei amsugno neu rhyddhau yn ystod adwaith cemegol. Mae torri bondiau yn endothermig, mae'n cymryd egni i torri bondiau. Mae ffurfio bondiau yn ecsothermig, mae egni yn cael ei rhyddhau wrth ffurfio bondiau. Mae egni'r bond rhwng dau atom o hydrogen yn 436 kilojoule pob mol. Hynny yw, mae'n cymryd 436 kilojoule o egni i torri pob bond mewn mol o moleciwlau hydrogen. Mae hefyd 436 kilojoule o egni yn cael ei ryddhau wrth ffurfio y bondiau mewn mol o moleciwlau hydrogen. Mae'r gwerthoedd yma yn gwerthoedd cyfartalog, felly mae'n posib ffeindio gwerthoedd eraill mewn llyfrau gwahanol. Os ydyn ni'n llunio fe mas, ni'n gallu gweld bod dau bond hydrogen yn cael eu torri, ac un bond ocsigen i ocsigen, a wedyn rydyn ni'n ffurfio pedwar bond o H. Mae'r gwerthoedd ar top y tudalen, ac mae'r hafaliad ar y gwaelod. Mae'r newid mewn egni yn yr egni mewn, tynnu yr egni allan. Wrth i ni mewnbennu'r rhifau mewn i'r hafaliad, mae yna dau lliosi 436 a wedi adio i 498, sef gwerth yr ocsigen.

852. Wrth i ni tynnu yr egni mas oddi wrth yr egni mewn, ni'n cael ateb, sef meinus 482. Mae'r meinus yn bwysig oherwydd mae'n dangos ei bod yn adwaith exothermig. Mae'n negyddol oherwydd mae egni wedi cael ei colli i'r amgylchedd.